Nsejjaħ l-Onorevoli Zammit Lewis sabiex jirrapporta x-xogħol li sar fil-Kumitat dwar il-Kontijiet tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika dwar it-trasferiment ta' xi proprjetà. Nirringrazzjak, Sur President, fil-kapaċità tiegħi ta' sostitut President tal-Kumitat tal-Kumitat tal-Kontijiet dwar l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika, għadda b'mod unanimu r-riżoluzzjoni dwar trasferiment ta' proprjetà lil Hotels Consortium Sliema Strand Lido nqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra kopja tal-abbozz tal-ftehim bejn l-Awtorità tal-Artijiet, l-Awtorità Maltija tat-Trasport u l-enfitewta inkwistjoni, kif ukoll immarkat bħala Dokument B anness mal-istess abbozz, għandek issib kopja tal-, tas-survey sheet. Sur President, fuq nota oħra, fil-kapaċità tiegħi ta' President tal-Kumitat Permanenti dwar l-Affarijiet Barranin u Ewropew, nirrapporta li f'laqgħa llum tal-istess kumitat, fl-istess laqgħa, datat 20 ta' Ġunju, tal-Grupp ta' Ħidma wieħed, fi ħdanu ġew ikkonsidrati erbatax il-proposti leġiżlattivi indikati hawn taħt għajfini ta' Protokoll 2. tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u rriżulta li kienu konformi mal-prinċipju ta' sussidjarjetà. Hemm imniżżel fin-nota r-referenza r-referenza tal-atti leġiżlattivi inkwistjoni. Fir-ragward ta' żewġ proposti, u ħa naqrahom testwalment, com, open brackets 2018 close brackets, 325 u 327, nirrapporta li l-Kumitat ħa l-pożizzjoni hekk kif ġej. Filwaqt li jagħref jagħraf li l-azzjoni dwar is-sistema ta' riżorsi propji tal-Unjoni Ewropea tkun aktar effettiva jekk tittieħed fuq livell Ewropew u allura mhux il-każ li l-Parlament jibgħat reasoned opinion jew, bil-Malti, opinjoni motivata għax m'hemmx ksur tal-prinċipju tas-sussidjarjetà, Malta, flimkien ma' Stati Membri oħra, ilhom jopponu l-Common Consolidated Corporate Tax Base u l-Common Corporate Tax Base u dan anke billi l-Parlament Malti bagħat ġa opinjonijiet riservat, reasoned opinions, fejn fisser ir-riservi u oġġezzjonijiet tiegħu dwarhom u, għall-istess raġunijiet, il-Kumitat għandu riżervi qawwija dwar il-proposta ta' CCCTB u CCTB jiġu inklużi bħala parti mis-sistema tal-own resources, riżorsi proprji tal-Unjoni Ewropea, u filwaqt li nnota li d-diskussjoni fuq livell Ewropew dwar dawn it-tnejn għadhom għaddejjin, ippropona li din il-materja tiġi diskussa mal-Ministru għall-Finanzi jew rappreżentant tiegħu anke fl-ambitu tal-Multi-Annual Financial Framework għall-perjodu 2021 u 2027. A modern budget for a Union that protects, that protects, empowers and defends biex ikun meħtieġ il-Parlament jidħol f'political dialogue mal-Kummissjoni Ewropea f'dan ir-rigward. Finalment inqiegħed fuq il-mejda tal-Kamra tnax-il dokument maħruġa mill-Kummissjoni u minn istituzzjonijiet oħra tal-Unjoni Ewropea Pipeline Acquis li tagħhom sar skrutinju u ġew mgħoddija fl-istess laqgħat tat-30 ta' Mejju. Għal rekord hemm imniżżel ukoll l-atti leġiżlattivi bin-numri ta' referenza partikolari. Grazzi. Eh, grazzi, Sur. Eh, skużani l-aħħar punt, ġi trattat, ġi trattat ukoll il-ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha u l-Istat ta' New Zealand iffirmat 5 ta' Ottubru 2016 bis-sem tal-Ministru għal Affarijiet Barranin u Promozzjoni tal-Kummerċ Onorevoli Carmelo Abela u rappreżentanti tal-istess Ministeru nirrapporta li ġie reġistrat qbil unanimu ma' ratifika mill-Gvern ta' dan il-ftehim li qed inqiegħed ukoll kopja tiegħu fuq il-mejda tal-Kamra. Grazzi, Sur President.